Үтүө күннэн Чурапчы нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ! Эһиги Сомоҕолоһуу күнүгэр аналлаах туругур интеллектуальнай биэриини көрөҕүт. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыы кэллилэр Чурапчыбыт нэһилиэгин общественниктара, туруу үлэһит дьоно Тос салайааччылара. Бастыыр команда доҕордоһуу, иккис команда сомоҕолоһуу. Дии, аха, сөп. Бастыкы түһүмэххэ киирэбит, бастыкы түһүмэхпит ыйытыктарга хоруйдуубут диэн. Бастаан бастыы командатын саҕалыыбын.

Ухаммат сибэкки сахалыыта туохтан булар Бэҕэтик сүбэлэһиҥ уонна сөптөөх сибэкки сахалыыта эһиги билэҕит ту просто билэбит билбэппит диэн Сахалыыта билбэккит, аны салҕабарабыт. Ыа чэчик диэн эрэбит сэ. Сибэкки сахалыыта чэчик диэн буолар. Ыаҕыйа туох материалтан оһоллорүй? Туос. Туос, хэп. Дабыдалыгар уонна кутуругар корсуннаах улахан мас көтөрөр. Улар, сөп. Былчархайдыны көрүҥнээх хааны оҥорууга кыттыһар ис орган. Хаан муруода. Таал, сөп. Эһэ кыстыыр уйата. Арҕаах, аһаан. Тыа тулалаах сыһыы, хонуу сир. Тыа тулалаах сыһыы, хонуу сир. Суох сыһа, алаас. Сөп. Уон вопроһу Уол обрууһу аһа бүтэрдибит. Итинник курдук сразу түргэн хаҕыстык эппэттээн иһэбитсэп. Сылгы атаҕар кэтэрдиллэр бобумас. Адаҕа. Адаҕа. Сарсардааҥы күн сардаҥата. Тохтен болари? Саһарха, эппит, саас хаардахха көтөн кэлэр манныгы чычах. Аха, туллук, күһүн хаар түһүтүгэр тиийбит кулун. Убаһа саас хаар уулларыгар эртэ хараарбыт сир. Харалдьык мууһу көйөр ойбону алларар тугуй? Сөп. Салгы барабыт кыра бугул тухтым болар. Кыра бугул. Леке. Леке. Сөп. Хатын кырата тухтың атын. Чечир. Киһиэхэ ағатын бииргэ төрөөбүт убайа ким болар? Абаға. Былыргы дьахтар маалыга кэтэр бэргэһэтэ. Дьабака. Дьабака. Аха. Саамай сөп. Бардыгар үксэ эпитэ дии куһалаах дии. Аха. Бастакы этаппыт инэн түмүктэнэр. Билигин иккис түһүмэххэ киирэбит. Бу манна өс хоһооннорун Икки норуот матыыбынан ыллыгыт. Ол эбэтэр мин эһиэхэ биир матыып биэрэбин, эһиэхэ эмиэ туспа матыып биэрэбит сөп. Чара маны саамай ырыаһыккыт биир киһи тахсар. Чара бастакы командаҕа маннык матыыбы биэрэбин. Хара сир устун билэрги плоди матыыбын. Уонна бу эйиэхэ

Киһи күннээх балыгымнаах Молодец, махтал. Ити иккис түһүмэхпитин инэн түмүктээтибит. Тәрэ белемин. Саха сирин дербетигер туох ойуламыдый? Тәрэ? Аттаах киһи маныр.

Кэтте уус. Маннык телевидция билин инни көрүөхтэрэ бээлэрэ дьиллир сүбэ Саха сирин гербетигер аттаах киһи бар уонна үөһэ өттүгэр хэтте алмастаах. Ол ата ол алмастар Саха сирин Төрүт омуктара сэртэлэр диэн бэлиэтиирэбит сеп. Аймах устара диэн эттинге аймах устара диэн эппитебит. Сеп салгы баран эһэбит. Саха сиригер хас улус бары? Отут алта. Ине темаста. Отут бес. Отут бес улус те. Сыстын. Сыстын. Сыстын. Отут түөрт улус баар. Так, халхы барабыт. Саха сирин гимнин ол эбэтэр өрөгөй ыратын кимнээх суруйбуттарай? Так, өрөгөй ыратын буллаҕына ким Илиибитин улабыт, аха. буллаҕына ким ким этэй? Алексей Калиницкай? мелодия кэммитин Чара, кыратык такуйдуохпутун сөп. Өрөгөй өрөттөн кимде? Имин. Нучча тылыгар тылбаастаабыта Владимир Федоров. Баны бэйэме тиэхпин сеп. Нучча тылыгар тылбаастаабыт Владимир Федоров. Онтон Чээрэ манна эпиэтин этэбин Саха сирин өрөгөйүн ырыатын Савва Тарасов Ага уонна Михаил Тимофеев тылларыгар Кирилл Герасимов музыкатыгар

Сөп. Пекарскай бастакы тылдьыта тыһынча аҕыс сүүс тоҕуһун тоҕус сыллаах тахсан кэлбит сөп. Аха, чара алгы барабыт. Сахалартан бастакы ученый степени көмүскээбит тыл үөрэхтээҕэ кими? Ох, Платон Аюнскай. Аха, Платон Аюнскай болар. Аха, салгы барабыт. Дьокуускай куорат төрүттэммит сыла. Аха, сөп. Саха СССР хаһан көрдөбүтэй? Күнэ дьыла сыла? Аха, сөп. Дальше барабыт Саха Республикатын государственной гербете қас сыллаққа ылыллыбытай? государственнай гиэрбэйдээн аха суверенитет ыллууттуга үүрбээти сапрыл тырынча тоҕус сүүс тоҕон икки ыллахта тоҕон икки ыллаахха аха сөпкеттин эрэри ахсынай хүрбэ алта күнүгэр эбит сеп аха исинин бир сөптөөх аппет курдук ахалара була халгы барабыт саха норуоту национальный геройа кими аха сеп

Исидор Барахов тиэрдэ Платон Ойонскай диэтин да Максим Кирович Амосов диэтэ өссө оттон манна болаана Гаврил Ксенофонтов аха Алексей Алексеевич Колотковскай балар сөп аха салгыы барабыт Чара бэлэммит бу ханы киэрбэни Амма Липнэ уларбытын уларпыт, салгыы, аһа, сара, сыһа, эһэхэ, бу ытытын сыһа бу аллара халыма гербэтибитсэ салгыы барабыт

Бу буоллаҕына эбэм бутантай. Чара бу ханнык улус гербетин? Дерхаянскай самый хак. Алгы бартыбыт.

Бу манан биһиги төрдүс түһүбүт Бэһис түһүмэхи кирибит бэһис туох манна же көрбөппүт истэбит билигин ырыалар төттөрө төттөр иһиллиэхтэрэ уонна ким түргэнник илиитин ууммут дэн манна эмиэ чара

бүгүҥҥү туругур оонньуу кыайыылаахтарынан буоллулар сомоҕолоһуу хамаанда сомоҕолоһуу хамаанда артистик эҕэрдэ уонна бу сэмэй бэлэхпит Тоҕорабын уоннаттан доҕордоһуу хамаандаҕа кэлэн Кыттыыны ылбыккытыгар барыгытыгар кинотеатрга дьиллиэт биэрэрим.